Дуслар, менә буза, буза дидек. Бузаны э, тәҗрибәдә күрсәтү көне чираты килеп җитте. Буза инде ул безнең э, мал тоткан күчмә халыкларда, э, шул исәптән һәм беренче чиратта төрки халыкларда э, куллану рационында бик теләп кулланыла торган э, ризык. Эчемлек. Бузаны гадәттә ясыйлар солы ярмасыннан. Буза ясауның вариантлары бик күп төрле. Без менә бүгенге вариантта, безнең вариантта ул Юнус Әхмәҗановның Татар халык ашларына китабына кергән рецепт буенча башкарылачак. Бу турыда безгә Рабит Абибатулла да сөйләп китте бит инде. Рабит Абибатулланың тормыш иптәше Рузия ханым Шулай ук безгә үзенең куллана торган рецебын җибәрде һәм аңа да без таянып инде бүгенге бузабызны эшләп эшлибез. Аның өчен безгә кирәк була, менә без инде бүген алдык бик әз күләмдә генә 250 грамм геркулесныбыз чыгардык ит тарткычтан. Э, димәк, менә 250 грамм безнең геркулес ярмасы. Без аны салабыз э, безнең савытыбызга, киңрәк савытка. Менә шулай. Һәм э, шушы геркулес өстенә без әле генә кыздырылган, бик яхшылап кыздырылган бер 30 грамм чамасындагы атлан май салабыз. Бу инде үзенә күрә тәмле тәм бирү өчен катланмай салдык. Һәм шушы масса өстенә без салабыз кайнап торган, шаулап кайнап торган, каядыр менә э, куе бәрәңге буламыгы хәленә килерлек иттереп, кайнар су өстенә куябыз һәм әкренләп менә шулай булгатабыз. Өстен каплап, бүлмә температурасына хәтле суынганчы, каядыр бер ярты сәгать булырга мөмкин, куеп торабыз. Э, хәзер без менә бу э, масса өстенә салырга тиеш булабыз яңадан сыйклау өчен э, җылымса су һәм салабыз аңар чүпрә салырга диелгән ләкин менә минем колмак ачыткысыннан эшләнгән ипи ачысы бар бит инде мөмкин ачыткы да салырга бу монда әчергә тиеш Әчү процессы барырга тиеш. Һәм салабыз моңар бер ике кашык чамасында шикәр комы. Әйткәнемчә, менә мин алдым бит инде монда 250 грамм геркулес. Шул 250 грамм геркулеска башыннан ахырына хәтле мин э, кулланачакмын каядыр бер 2 литр э, су. Һәм минем э, чыгарга тиеш була ахыр чиктә 2 литрга якын буза. Бер кат су салып сыйыклаганнан соң менә без бу массаны шулай яхшылап болгаттык, төерләре калмаслык иттереп. Һәм э, яңадан без моны э, шулай өстен каплап, Нәкъ шул рәвештә өстен каплап, җылы урынга куябыз. Бу вакытта инде озагракка куябыз, каядыр бер 6, 7, 8 сәгатькә. Монда инде әчү процессы булырга тиеш була. Менә безнең куелган массабыз, әчергә куелган массабыз 8 сәгать торганнан соң шушындый хәлгә килде. Ул шулай әкрен генә эшләп утыра үзенең эшен. Хәзер без бу массаны яңадан сыеклап, Сыеклап моңа су салып, сөзәбез. Сөзәбез монда инде монсысы э, каядыр ахыргы этапларының берсе була. Сүзү өчен без аны менә шулай сыйыклыйбыз һәм безнең килеп чыгачак без теләгән буза. Менә сөзгәннән соң безнең менә бу калды шушындый масса бит инде. Һәм икенче мәртәбә буза ясаган вакытта алып, алып калырга мөмкин менә шушылайрак күләмдә бу массаны һәм чүпрә урынына яңадан буза ясаган вакытта салырга мөмкин бу массаны әчү өчен.

5-6 сәгать булырга мөмкин. Менә өстендә э, шул әзер булган э, билгеләр күренә башлагач, күбекләр күренә башлагач, ул инде э, эчәргә әзер була дигән сүз. Менә без бит инде әйттек, гөнаһсыз буза диеп, гөнаһсыз буза нәкъ менә дә шушы ясаганның беренче көнендә үк эчелә торган буза була. Бу организм өчен файдалы, ашказанына файдалы булган Э, сыеклык була инде аннан соң икенче өченче көннәргә калса бузаның куәте дәрәҗәсе инде э, әйтергә кирәк градусы да артып китә анда инде ул э, вакытта балаларга бирергә ярамый әзер бузабыз бар мәлилдәр эчеп кара